Bydd y gorau sydd efo dwy goli ddim yn erbyn y Fflint yw, dwi'n siŵr bod chdi'n apus. Yn do, ni cael yn iawn heddiw. Ti'n meddwl, fi ffis dod lawr yma uh, nos fawth i edrych arnyn nhw ac am ni pigo'r tîm gorau gore i, i ennill y gêm heddiw, sut ydyn nhw'n mynd i chwarae. So, rhywbeth chi'n gwneud yn gwych ac uh, andros hapus efo hwnna. Ar ôl chdi weld nhw yn y sianel blaen, yy, Fflint, be' oedd yr plan heddiw, y game plan gen ti? Wel, o- o'n i ddim yn chware Daz heddiw ac o'n i ddim yn chware Hayes, y ddau boi sy medru chware pêl-droed iddyn ni. O'n i'n gwbod o'dd o'n mynd i bod dipyn bach o o end to end efo'r peli hir ac yy pwyso nhw yy yy nôl i lawr, dyna oedd y peth pwysig. So, o'n i chw- pigo chwaraewyr sy'n mynd i rhedeg falle dipyn bach mwy yy a mynd i fewn i yy tackles ffyrnig ac ac yy t'mod ma' 'di gweithio heddiw ac yy dim ildio gold yw peth bwysig i fi heddiw. Ia, 'dan ni'm yn neu' hynna'n amal, ydi? Na, 'dan ni 'eb 'di neud o digon dda ond y ddau cefnwr ca- canol t'mod Gaz a Park yy t'mod o'n nw'n yy ffantastig heddiw t'mod ma' n'w 'di neud job mawr ond t'mod y tri blaenwr cy- yy y fyny ffrynt yn rhoi pwysa' ar n'w i ddim i ddim ca'l dim quality fewn t'mod o- o'dd o'n ni well na be' ry' Connor Cy- yy Cey Connor neud yn erbyn n'w yym nos Fawrth so ia andros hapus efo'r perfformiad heddiw. Ac uh, mynd i fewn hanner amser, dim dim. Dwi'n siŵr o'ch ti'n... Ti'n meddwl, efo gemau fel hyn, oedden ni wedi pum o'r tîm hanner gyntaf na nhw, a, a ddim di sgorio. Um, di hynna rhaid i'w dawt yn dy feddwl di? Na, ddim o gwbl.
Ti'n meddwl, y plan ydy ti a gael i gêm heb ildio gol hanner cyntaf. Ti'n meddwl, ni ebyn y gwynt, y gwynt reit gry hanner cyntaf. Ac uh, ti'n meddwl, ni'n gwybod nhw'n mynd i roi uh, lot, cosi lot mwy o problemau. Ond uh, i dweud gwi, pan nhw dechrau chwarae, a nhw dod nôl i fewn y gêm, ail hanner am y, am y first 15 minutes, a dechrau roi ni o dan pwysau, ond um, o'n i'n gwybod y mwy yn nhw'n pwysio ymlaen, o'n i'n mynd i creu um, llefydd i ni cael uh, y gaps ac uh, dan y beri digwydd, ti'n modd, o'n i'n sgorio gol o, o Cornello Chains, ti'n modd, dwi'n gwybod mynd y ddau dig uh, cael gair o set pieces neu ac uh, dyn ni wedi gweithio nhw a mae wedi gweithio heddiw. Ac um, beth am yr oge newydd, um, Max a Jack? Ie, dwi'n meddwl Max yn wych heddiw, timod eto, uh, mae wedi cael gêm dda, mae Jake wedi gweithio'n andros o galad, mae wedi pinio pobl yn ôl, mae wedi tracio yn ôl, oedd o'n gêm wahanol i'r ddau boi yna, um, i cymaru be bys nhw wedi chwarae fel arfer, so gêm darbi, ac uh, nes i ennill, nes i ennill y gem yma. Ac um, edrych ymlaen ymlaen i gem o'r wrsos nesaf? Ie, ddim gwybod pwy sy'n ganddi. Um, ie, yeah, gen i weld. Um, ti'n mwyn, ti'n symud ymlaen. Ti'n mwyn, mae gen i ddim ond edrych ar ôl ei hunain. Uh, Mae'n y tri phwynt arall iddyn ni. So, dal ati ac uh, Da iawn y boys.
Gret, diolch chdi Huw, a da iawn Huw.
Diolch yn fawr i chi. Superb.